Abagusima ense pi mbuya mono sana ase okoira chingaki chiaino kore ebipindi togokora iga Amkua Times. Kero kende iga more ekejani ekemo kiare korareria matiang'ina United Opposition. Karinya gitari kaumiete sana mpaka mokora matiang'i omonyene gakomotara nyagitari ase arenge. Rero nanyarete komorigia ekejani ekio giaikire iga iga getwera ase exactly ninki kiarenge mpaka akenyora nyagitari. Endou pole sana.

Bono ecustomer eyio egacha, eboss egacha ekanya ng'a tindakora gasi eyio, edesktop yane yabwate post eye nare godesign. Akauma nagwo akandaama, akantebia bono ase eng'encho ntamosigeti, ng'ende ndigie matiang'i age egasi. Actually nabe, nabo nachagete, noo nachakire tagokobogoria post eria ya matiang'i.

Aminto nabange tore. Okay.
Inde oyo ogatato ase efamiri tore seven. Oo.
Okay. Buya buya ase eposta ya Matiang'i. Which type of campaign ogokora? Omanyete inche online iga ingokwana eh. Aye precisely inki ogokora na eposta? Eposta yane nokorari United Alternative Government. Aha. Abanto bare Jubili, lakini monanche ekerengo ekiane mono ase matiang'i. Ase matiang'i.
Matiang'i, ee. Ee, nakoroche Kali family bank rinde obwate eposta eyio ne efirimbi, tinkoigweti kogokwana kende, Yaya. ata tani gotara. Ee. Ngorama oronde. Yaya, naende nakorama onde. Nonde ama.
Tingokoiraneria.
Naende ndakorigereria nkobogerie efirimbi yane, ing'ete, naende timbwati ensa chia gochegena na monto. Naye orache onchegi, naende inche tingokorera kende nkoganye okwore, ng'ende ebinto biane.
Nkai okorarera matiang'i, gose ongotaonia oka, gose amachoge, gose ngai? Naende achoria matiang'i, onye ndiri nare gotwara okobua kwane inche.

Chinsemo chinyinge nachiire. Eri bono egento geko motivate actually. Inche omogamba ikaranse aa, igo omogano oramoke. Ehe. Eng'encho abanto bakong'ira. Eeh. Abanto actually nkoratara ande sana. Okay. Namagoro.
Ehe.
Naana goria nagare. Aah. Nkoboka. Aha. Esibi, anywe echae gose naragere onye obosio bw'engo, nasoka para. Kwararire matiang'i.
Natara para gati. Ee, nkorora ande obwate eposta eyio eneene. Ee.
Narua, naika ogembo,
naende nairana. Ngoika esitesheni mbegete ngoika, ngoika oo ng'etanane ororo gose gatato. Oirane bosongo. Gatato mao ngoetanana, nairana, naetanana ense eyio nakora. Naende nairana obosongo. Okay.
Ekiagera nakoorire na nkoirana. Neri ntaa nakonyora omonto ogonfacilitate kogenda isiko but inche yare nare konyora okobua. Akangwa endare.
Gosoka narenge.
Bono nero naigure omogani ogo ne post okoria matiang'i gwatara korera matiang'i. Buya buya rituko eri omiete inki kiabete? Ekero naumete. Narwete Taunia, kiombu narenge gochia. Okay.
Nare konda kiombu ng'itanane kiombu mariga onsi pi nkore, ng'irana. Bono ekero naruga nkogenda, nabo naigete kegati, kegati aria aba nkarora abanto bagosoka korwa esukuru ime, namaete bono ng'ai bare gochia. Abasokoro osikuru barenge abanto abange iga aro, bamoragete egekundi geke around twenty. Chingaka rende chigasi chiabo barenge basokire, nabo basokete bakominyoka gocha asende. Chingaka bamate nanarete inche, kawaida omonto ogocha asende, labda atete twake ebiche gose agokire egento ngokora, lakini abwo bono bagacha, bagachaka kondwania rioka. Farao, bakang'ita, bakabutora egento keria. Actually inche ata timaeti nonya na naegete nyagitari, yaya, bono naite tu, naage naage tu, inche mpaka riria naroche bono nakure, tinche because engento naage tu, tinkonyara goteba naki yarenge, naage tu sana.

Babegete na mbare bang'e batato na aroche babwate chigosi chi'euda. Aha, chi'euda. Eh, chigosi.
Eh. Abande nao baenge igo babwate emete. Mhm. Eh.
Igo akogakana banyorete signal ng'a oyio gocha. Bono they just came from esukuru okumioka gocha asore. Okomenyoka. Bono ningote gose function ki yarenge ororo saa eria aye ngoo. Mm.

Agateba, Nabo gakoba managed na namariogo tu, tari lazima nkorerwe operation ki, nabo gakoba managed namariogo. So bakang'a amariogo naro nkona gotumia.
Bono iga at least nabo ogotara ake iga? Nabo ngotara, nimbwate clutches.

gwankonya to expenses nchiarenge igoro sana chinde mpaka nasoete mobuko one aro ko goakana onana amariogo chire ebill chinde Because nimaete bono iga ebinto nabire. Eeh. Because tari nonye na omweshimiwa nabo okagana nabwate. Aye onye atabwati.
Tis true omanyete abanto tokera ng'a abeshimiwa bare chibesa chioka. Eeh intwe bono buna tomaete naboigo. Lakini rende inche I appreciate. Yaani mbuya because ase nonye ase onye Omonene inche ngoteba iga. Omonto ekero omonto achire gokorora. Ekinto ki'amaani sana. Yaani is more than money. Tari bo? Na atagotigera besa. Ekio negento ki'amaani. Ee. So, inche ngo, ngoakera omweshimiwa Matiang'i. Okay.
Mbuya mono ase ogocha kondora. Nachete agantigera chibesa chiarenge, chiarenge enke.

Will not take even two months from now Mhm. nimbwate abana babere Okay.
na ngochia bare esukuru Mhm. bono ntobwate chipast due Mhm. ase tokwanete goclear Okay.
and eh, amariogo ngotumia Okay. arare very expensive Mhm. aye bono ekobidi mpaka omoibori one naende osoe ime Mhm. Naende koyangorera eyio ekoa enanche bono nkororana nobosooku bobosio. Chinsa ngwene tokonya omoibori one, ariere omonyene agonkonya inche. So inche obo ayangoetera bono nigo nare ayio. Bono nonya na toro tindi korarumate, ekero nkorenge nonya maambia labda ntokobwati kende tokoria, na inche roche tinkonyara koimoka ng'ende gasi, na inche egasi yane.

37911757 now after kwaete ere incident eyio kwanyorire ne ebitisho binde bionsi? Cause korwa ase onde gose nini gotebwa toba ase otachapa aare or anything gose nobody has threatened you enchera ende?

Nkere expensive sana. Mh. Igiasaretigwe by the way. Igiasaretigwe gionsi pi.
Aha. Bono tinda nanchete ndi gotagena na gochanda abagambi kobatebia oo Mm. nte tokora gento gete. Mh. Bono nare konyora chinkuru. Yes. Noende ero.
Mh. Enkoenda nkerose. Mh. Naende mambia nsoke. Mh. Ee. Togosaba ng'a gento buna eke kiakoberete this time round ngekobera naende kera omonto akore siasa yaye amani. Naye oyo oyo ensemo eyende eroche ng'a aye mbuya ogokora barigie ekiabo bakore ki? Gose bono batare momerane enchera kera omonto akore ebinto biaye.
Gose bono. Aha. Aha. Gento keria inche inche nimanyete kombeta. Nabo nkobadisaneria ekiabo, nabarobererie omonto Obae obo bamanyete. obachorere omonto.
Ee, naende nkobachorere ekiya. Barie, soke nomonto obo nere otang'aine enduma age gose ntang'ane aruma age, ase ebinto bigende iga.
Gwateba ng'a nobwate skills ya computer Sana. igo boyo obiyange orakore so that onde bwensi okorora iga igo oragani koba support nonya nebiashara biago a support gose nokoe egasi egere agokonye ninki ege oragani? Inche bono iga egento ndagani onde bwensi onde kere etia ase ong'egwete ritang'ani e support enene pi.

Mokagochia matiang'i naro aye tokumia. Mokagochia matiang'i naro aye. Ekero okomoeresia aria namotebi ng'a omongwana oyo inse adesigner. Aya, abashimi abanyene mbakane chiposters, chidesigns chiabo chia oko campaign, eh, gose ebinto binde nabio okoorganize gwa printed, kwarosia iga, kwamoshimia eongaro, echiaye ebicha yaye, na jubilee.
Eh? Eh bono. nabo ku brand.
Igo bono which means you are skilled eh, ende engaki ene ero bono otakeire ngoshare ande with a few baria ndanyore ngochakere omosimi o ngaro mokogotia omatiang'i toma ogosuka ochie abande oyomo oyomo at least onyore some way orakime efamiri yago tikoba buya? Endugu nchitire ng'a ake mbuya mono sana kore chingaki chiago goika igaa despite ng'a noigwete bobe mbuya mono sana it's humbling. I hope ng'a abananchi ba Gusii mbanyare ogo support ase ekampeni yago ogokora. Ee bono ase ni sawa? Mbuya mono sana ase ogoika. Abagusii mwensi pi mbuya mono sana nga'ete mwatagereire momura oyo kokwa Obede. Nere oyo bono oiriri titwe last time Nyasae omokonyire naende ochakire at least koramboka ake gotara tara ake iga arakore kende. Mwamotegereire korwa ase moikaransete mwamoigure kabisa. Inche buna mokubao gento nabasabe nekemo namoire platform momomanye.